I would want us to listen to him and pick one or two advice from him okay na papa yɛnhwɛ ɛkwan a woduu Palermo adwumasɛm mu nneɛma kɔɔ so sɛn A ɛnnɛ, Nyame adom, wode no nkakrankakra a, yɛnom nso koraa yɛbɛpue wɔ Ɔno ase. Na abrabɔ no te sɛn wɔ Palermo? Hmm, asɛm na woabisa bi yi o. Hmm, nokwasɛm nie, mebɛduruu Palermo, ɛfa adwumasɛm deɛ, mamfa no easy koraa. Sɛ mese mɛnya adwuma ayɛ, a, adwuma a Palermo na wɔyɛ cleaning nom ne store work nom, apepapepa nom ne Eyi no mamfa no easy sɛ menya bi ayɛ nti one day bi na brada bi yɛn nyinaa yɛkɔ asɔre nti ɛyɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ah na brada Frank sesei no adwuma ɛnkɔ yi na ɔno nso asɛ wakyɛ hɔ kakra Ɔno nso adwumasɛm koraa so na ɛnhɛ da nkɔ yie ma no but ɔno deɛ ne ɔnyɛ nyɛ nyɛ job job job nkakrakra bi a. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ eh, ɔpɛ sɛ yɛkɔ gyina traffic mu na yɛpepa car hwehwɛ anim na mɛyɛ anaa ɛna me sɛ ke mɛyɛ sɛ mebaeɛ menyɛ adwuma me nso mewɔ ba wɔ fie Ɛɛ, ɛyɛ dɛn a obedi de, mɛhwɛ no sukuu. Na minnya adwuma yɛ deɛ, nti sɛ ɛbɛboa a, ɔma yɛnkɔtra nhwɛ. In fact, na ɛyɛ den, but ɛɛ, yemia yɛn ani, efisɛ adwuma bɔne biara nni hɔ a ɛwɔ wiase, gye sɛ woka sɛ wonyɛ. Nyankopɔn nso bɛboa wo ama woayɛ. Ntsi ber a nara na ekɔtɔɔ wiper no a yɛdze twi ahwehwɛ no anim no, ɔtɔɔ mienu na ɔmaa no baako na ɔno so faa baako. Ntsi anɔpa esaa nsuo, yɛpɛɛ samena bi guu mu a ɔyɛɛ samena huru kakra na yɛdze foroo bus. Ntsi eduruu traffic bi mu na ɔka kyerɛɛ me sɛ minsi traffic wei ase na minyina hɔ ɛnyɛ saa adwuma adwuma menyɛɛ bi da nti ne me first ayi no koraa na kyerɛ sɛ meresɔ ayi no mu koraa de apepa ahwehwɛ no mu koraa na kyerɛ sɛ ɛyɛ den na agya me si yɛ nti ɔno nso toa so sɛ ɔno nso kɔ anim akɔpɛ traffic foforɔ nti tam no so a me deɛ menyina hɔ a wɔmaa yɛ a ma mentumi na ebi a na makɔ yera daa mmerɛ telephone kuta obiara ɛba yɛ akyɛ kakra Aberaa ɛɛ ending of nineties hɔ no nti ninety nine mebaa ha ninety nine ɛyɛ me gyina traffic na anim obi wɔ hɔ ɔpepa car na nhwɛ anim a na ɔma o fifty cent bi one euro bi obi kura tumi ma o five cent saa mmerɛ na ɛyɛ wɔn sika dada no le lela no na enya maa ɛyi euro no na ɔma coins bi Nti nkakra nkakra nkakra nkakra bɔ me nkakrakra na still adwuma biara ma mɛtɔ hɔ nti no ara na meyɛeɛ meyɛɛ saa adwuma no ara bɛyɛ sɛ almost one year tumi sɛ ogyina hɔ a obi te bus no mu a tumi sɛ onua daki paa bɔn sɛ wɔn aka ɛɛ no wɔn resere. Na ɔma obiara twe ne ti na ɔhwɛ no sɛ Kodaki, kyerɛ sɛ, saa adwuma no, me ne brada no mmienu a na yɛyɛ tuntumfoɔ a yɛstartee saa adwuma no wɔ Palermo. Na yɛ Sri Lankafoɔ na na ɛtaa yɛ saa adwuma no paa wɔ traffic. Nti yɛ a na ɛyɛ Ghanafoɔ no bi nwanwa sɛ, ah, tuntumfoɔ, adwuma wei deɛ tuntum nyɛ. Na adɛn na abura yi gyina hɔ? Saa mmerɛ nso na meyɛ nweɔngo nti na me ho ɔfɛ paa ɔho na kɔkɔɔ no nso nso nso wɔ mu nti gɛs gɛs no wɔn twɛ mu a ɛɛ wɔn wɔn wɔn yɛ yi nti ɛno ara na meyɛ yɛ aa madamfo no nso a meka sɛ ɔde me ba aburokyire no sika no ɔde bɔɔ me bosia wɔn anfa ankyɛ me ɔde bɔɔ me bosia. Ntsi mepepaa kaar nhwɛe no mu ara tumi boaboaa sika ano nkakrakra, me so mannyɛ no agorɔ, efisɛ na mepɛ sɛ mesan di nokware san ma no bio. Though me midii kan boaa no, na anka ɔno nso aboa me. Nka bɔne wɔ me tirim a, anka mɛka sɛ atekateka. But meyɛɛ m'adwene sɛ mɛtua ne sika nyinaa ama no. Nti mepepaa kaar nhwɛe no mu ara tuaa ne sika no mu more than half koraa. de maa no that time. Nti no adwuma no ara na na meyɛ no nkakrakra. Nti one day bi, one Sunday bi, brother bi baa asɔre. Nti ɔbaeɛ ara na ɔbɛ convert yɛ sɛ ɔne yɛ yɛbɛ yɛbɛsom. Me nso Ghana, mewɔ Ghana na mebɔ me ho mmɔden paa wɔ Nyame adwuma mu nti me baa ha no me toaa so nti that day no a me ka sɛ brada no baa asɔre no daa me na me yɛɛ MC wɔ asɔndan mu nti ɛpɔɔɛ no a na brada no baa me nkyen na ɔse ah bra wo na yɛ a na wo gyina traffic bi a ɛwɔ ha sei no apepa car hwɛ anim no Ɛna mese yɛn anamia, ɔse oh saa ɛdeɛ meyɛ adeɛ paa o, fisɛ adwuma wei deɛ tuntumfoɔ koraa ɔhunu sɛ obiara yɛ bi, tisɛ me nko ara. Ɛna mese brɔ wobɛyɛ no dɛn, meba yɛyɛ akɔ one year adwuma koraa menyɛɛ bi. Ɛna ɔse wonya adwuma a wobɛyɛ, mese aane. Obiara afei na waba asɔre no o. Nti Nyame sɛ ɔbɛhyira wo a ɔmmerɛ nson yɛ a, wo boa sɛ mmerɛ no so a. Nti me tena asafo no mu a ɛkɔ one year ansa na obi ba bɛ convert wɔ asafo no mu. Saa nipa no na Nyame nam no so ɛmaa me adwuma. Ɛna me gyae traffic no mu kɔ ɛna me startee adwuma no. First adwuma a ɔde maa me na ɛyɛ four hours Nti four hours no me yɛɛ no kakrakrakraa. Nti Palermo no nso sɛ wo nya adwuma four hours na sɛ wo tiri yɛ na family no a w'akɔ pie mu no w'anya mu adwuma no so wɔ nua nom a nso biribi kakra wɔ ne nsa mu a w'abɔ nso wɔ fa oo akwadaa bi a brother bi a m'anya no oo ɔyɛ good paa ɔyɛ sei oo ɔyɛ good paa na kyerɛ sɛ ɔno ara pɛ anuafoɔ no ara wei si bɛ neɛ ma ne mmra wei si ma ne mɛyɛ m'adwuma and through that no Brada no a ɔbaa asɔre foforɔ no, n'adwuma no a ɔde maa me no, true that no, me nso adwuma, adwuma yɛ deɛ memfa nni agorɔ. Sɛdeɛ meyɛ me eh, Nyame adwuma serious no, saa na adwuma mu nso megyina hɔ sɛ meyɛ adwuma from Ghana nyinaa, nyɛ ha nko, meyɛ ne serious. Nti ɛsii a na abusua baako pɛ no ara tumi anya nnwuma bɛyɛ sɛ Four four ɛɛ bia four hours four hours four hours nti na kyerɛ sɛ naawɔtweɛ no kyerɛ sɛ da biara menya adwuma ayɛ dɛn ɛyɛ ɛma menya adwuma no ara ma afei adwuma no mu no na me me so me supply nkurɔfoɔ adwuma ɛna obi firi asɔre foforɔ bi mu yɛse brada Francis kɔ a ɔbɛma adwuma ma nnipa tumi ba ne nkyɛn wɔ hɔ a na obi aba nkyɛn bere a wonyɛ nso woyɛ nti Nyame akwae deɛ ɛdɔɔso nti me baa ha no one year deɛ manfa no easy kɔpem sɛ Nyame maa obi baa asɔre a na me wom na wɔbɛhuu sɛ me gyina asɔre dɛm hɔ yɛ Nyame adwuma na wɔhunu sɛ ah Branda yi nie ɔbaa ne nkyɛn me se aane mea na ɛyɛɛ no awerɛho adwuma a na meyɛ na ɛne Nyame adwuma a me me meyɛ no. Na Nyame nam brada no so ma me nyaa adwuma bebree ma akyire me koraa so na me sɔpra nkorɔfoɔ adwuma. Nti adwuma yɛm deɛ one year no deɛ manfa no easy, manfa no easy koraa. Onua, baabi a yɛaka story adu yi, ɛdeɛn aba na wofa wɔ mu? Ɛdeɛn na wate wɔ mu? Yɛ papa yi ɔba na ɔnni anidasoɔ biara, ɔɔkɔ Spain o, ɔkɔwie wɔ Paris, Paris ɔdenam ara bɛduu Palermo. Nyame nkyɛn adeɛ, ɔbɛtoo ne nua. Na Nyame bɔfoɔ no koraa ɛyɛɛ no bra, na ɛnyɛ bra mpo o, na ɔde no kɔeɛ ara kɔhyiaa n'abusuani de no hyɛɛ ne nsa. Me ne wo anka yɛabɛm abu, me ne wo a, anka yɛabɛm abu mmiako yɛ kurom dadadadadadadadada. Nso yɛn papa yi we taa so sɛ wanya aba no deɛ na waba, obi a anka ɔresu wɔ Milano nso ɔbɛsan n'akyi akɔ na adɛn? Me nko ara na matu kwan a mebɛbrɛ sei sɛ sɛ sɛn a mewɔ dan, mewɔ me fie papa bi wɔ Kumasi da mu. Daabi, ɔmmebrɛ saa. Nso ɔwe taa so sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara waba no deɛ wayɛ dɛn? Waba. Papa mpakyɛw o, Ntsi yɛmfa no sɛ seseiara deɛ woabɛnya nnwuma, Nyame adom w'ani aka, ntsi ɛbaa no sɛn na afei deɛ wobɛpue a Nyame adom w'ataban mu atrɛ ama yɛn nyinaa yɛabɛhwiewie wo nan ase yi? Menim sɛ saa side wei deɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛkɔ mu into detail, Na wo brubra ni kɛkɛ sɛ dabi ɔkyena ɛnkyɛ yɛbɛsan ba hɔ no wakyerɛkyerɛ emu yie but ɛkwan bɛn so na ɛdidi yɛ ara because sisi a deɛ menim sɛ wowɔ modena sisi a wonni Palermo biom ɛbaa ne sɛn na wofiri hɔ na nka ɛhɔ no ara wankasa woka hɔ na mmom Wo baa ha a Nyame adom aha nso Nyame ammedi wo hweammɔ na yɛ nyinaa yɛwɔ wo nan ase. Ok meda ase. Ɔno nso me traa Palermo hɔ no ara mfie kakra bɛyɛ sɛ ɛrekɔ enum ne nsia ma me de nyaa eh, me sojourno wɔ hɔ ma me tumi san kɔ faa me senior brother bae bɛkaa me ho wɔ hɔ. Na anka merefa me wɔfaase panyin koraa aba, nti ɔno no metrae two times nti ɛmaa sika no nyinaa koraa san kyee, wantumi amma. Enti mmerɛ a menyaa me sojourno no, eh, sɛdeɛ ɛsu kɔeɛ na ayɛ sɛ nnwuma no, Palermo hɔ no na contract sɛm sɛ yɛ register wo wɔ adwuma mu no na yɛ a na ɛyɛ den. Enti nnipa baako na na register me. Nti na ɛmma me me krataa anaasɛ mehu no sɛ ɛmu wɔ ha, ɛmu wɔ ha daakye biara no anhwɛ yie a ɛnyɛ ayi wɔ mu. Nti menyaa sista bi adamfoɔ, ɔne ne kunu, na wɔn nyinaa wɔ Palermo hɔ, ma wɔn no firi Palermo hɔ baa Modena. Saa mmerɛ no ara mu no nso na me sista no a meka sɛ mekɔsoɛɛ no wɔ Palermo no, na ɔno nso afiri hɔ, ɔne ne kunu afiri hɔ aba Pordenone, asan afiri Pordenone aba Modena ha. Ɛna na m'adamfo no nso ne ne yere wɔ Modena ha. Enti m'adamfo no, ɔba Palermo a, ɔfiri Modena ha ba Palermo holidays a, ɔse, ah, Bra Franz, Ɛyɛ a mepɛ sɛ ɔba me hɔ o, mepɛ sɛ ɔba me hɔ o, wɔgyina. Na ɛnyɛ me ne no na ɛkɔ asɔre, na ɔno wɔ different ayi, but nnipa deɛ obi wɔ a ɔhu wo a na wapɛ w'asɛm. Obi nso hu wo a na wataa wo. Nti brada no ne ne yere na wɔpɛ m'asɛm pa. Na yɛfrɛ no Ɔfayaw, ɛna ne yere nso Mɔda. Nti ɔdendenden saa nti na mefii sɛ agorɔ koraa na ɔredi. Nti wɔn na yi bi mu wɔ hɔ a na ɔfrɛ me, ɔfa yɛ ano ɔfrɛ me Nyame mfa ne kra nsie. Ɔfrɛ me sɛ ah na Bra Francis wɔanya wo krataa deɛ a womma? Na nam so oo na nka mepɛ sɛ mekɔ Ghana ba ansa na maba. na ɔse yoo ate nti mekɔɔ Ghana the first Ghana a mekɔɔɛ mekɔɔɛ mekɔware yɛ biribiaa nti mebɛduruiɛ no a na mebaa ne nkyɛn wɔ Modena na me sister no ara wɔ ha o but mankɔ no hɔ madamfo no na ɛyɛ sɛ tenten a ne mmara nti me m'adwene nyinaa sɛ mekɔ madamfo no ɛhɔ fi sɛ me na menim adamfoɔ so mfasoɔ nti na mefa adamfoɔ a memfa no nni agorɔ Ampa ara mebaeɛ nso ɔgyee me fɛ so boaa me, ɔne ne yere boaeɛ ara ma menyaa adwuma. Nti adwuma a ɛnam wɔn so, m'adamfo no nso menyaeɛ no, ɛno ara na mayɛ ara ɛfiri 2005 a mebaa Modena ha no, saa adwuma no ara na megu so a meyɛ. Enti na ɛyɛ nkratasɛm ne adwuma fix yɛ de wo bɛtoɔ contract a na ɛnkɔɛ no sɛ fa adwuma sɛ me yɛ adwuma wɔ Palermo deɛ na nka me feel sɛ yɛ ok but na me krataa no asɛ registration no nhɛ da nnɔɔso no hours no nnɔɔso ɛna ɛmaa me de baa modena ha sei a. meda so wɔ modern ha yi saa na tie hello guys menim sɛ agorɔ ne yɛ dɛ no na adeɛ nso ɛsa akurasefoɔ nkurasefoɔ sorry ɛno nti no yɛdeɛ papa bɛsi ha Na yɛatoa so, yɛbɛsan atoa so. Wo deɛ mahu worry koraa, menim sɛ afei na ayɛ dɛ, w'asom yɛ ɔdɔ, wopɛ sɛ wotie me pray. Wo deɛ to wo bo ase, yɛbɛsan atoa so. Kɔ comment section hɔ, wopɛ sɛ me ne papa a yɛsan yɛ saa video yi part two a. Ka kyerɛ no, kɔ twerɛ kɛkɛ yes nti wo twerɛ yes na na mahu sɛ na kyerɛ sɛ wopɛ part two no kɔ comment section momma comment section hɔ nyɛ dɛ na yɛmfa part two no nso yɛ dɛn ɛmmerɛ mo papa yɛ wo story kakra yi ɛdeɛn afutuo na wode bɛma afei yɛnom a yɛaba abrokyire a yɛnyaeɛ anka ɛnnɛ yi ara biribiara asesa Ɛdeɛn afutuo kakra na wowɔ ma yɛnnom nso? Ok, medase. Afutuo kakra a mewɔ ma anuanom a ɛnnɛ wɔrehwɛ yɛn na wɔretie yɛn ne sɛ, ɔɔ, ɛyɛ. ntoboaseɛ. Abrabɔ ɛnyɛ mirikatuo. Sɛ wokenkan Nyame asɛm koraa a, Awurade no ara asɛm o, ɔse ɔma ebinom di yie, ɔma ebinom di hia. Ɛno nti mɛnyɛ w'adwene sɛ wiase ɔse obiara nya sika, nnipa biara nya sika, daabi. Ɛna ɛmfa nhyɛ w'adwene mu nso sɛ ɛyɛ sɛ ɛhia wɔ biara. Ɔse Onyame nsɛm hyira na ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ, na ɔbrɛ adwuma deɛ, ɛmfa bi nyɛ dɛ, ɛnka ho. Sɛ nnɛ nnipa aba a, yɛba aburokyire a, yɛpɛ sɛ yɛbɛnya sika sene wɔn a na wɔadi kan aba no. Yɛ a na yɛbu, wobɛduru foforɔ a, yɛ a wobu obi a watena ha four years, five years, six years, ten years sɛ dabrɛ, ɔnnim nyansa, wammɔ bra. Nanso saa na sɛɛ na ɛteɛ. Yɛrebɛ nyinaa na ɛwɔ yɛn adwene mu sɛ ɛka five years. Na anka yɛkɔ, nanso sɛɛ na ɛnte saa. Ɛno nti, obiara nto ne bo ase, na yɛnni nokware mma yɛn ho yɛn ho. Ma menka asɛm baako bi ansa na mede m'ano asi. Sɛ midii kan ka kyerɛɛ wo sɛ miduruu Milano misui. Miduruu France no, nipa no a mekɔsoɛɛ no no, Ɔfrɛɛ ne nua bi wɔ Brescia na onua no yɛ sɛ, O, ma no mmra Brescia deɛ, adwuma bebree wɔ hɔ, ɔba a mennya adwuma nti, o, wo deɛ ma no mmra, deɛ Spainni no nso ɔmfa a, wo deɛ gyaa no ma no mmra. Nti na me sista no koraa, na n'adwene nnim kyɛm sɛ mekɔ Palermo. Nti mebɛduruu Milano. Ah me nfrɛ brane yi ɔwɔ brɛs yi a me frɛ no frɛ no frɛ no ɔto no fon nti hɔ a na me startee sɛ me su sɛ awerɛhoɔ aka me dɛ hene fa na me fa nti ɔno nso Ghana ni bi bɛhu me train station hɔ wɔ Milano hɔ ɔsi hɔ bra bra kɔ wo deɛ kɔ brɛs ase bi a ɔkɔ adwuma nti wato no fon mu kɔ kɔ brɛs a Berɛ a ɛyi yɛɛ hɔ kɔ sesaa me sika bi maa me twaa tekit maa me nti sɛ sika no ɔsesaeɛ koraa no na ɔbu me sɛ koo koo baa menim ayi sika no mu ee wasesa abu me na ɔno atwa tekit na ɔyɛɛ no ɔyii sika no bi so oo ɔde kɔ akɔtɔ jot wanka sɛ ɔde kɔtɔ aduane no ɔsɛ ɔde kɔtɔ jot nti me nso mehunu sɛ asɛ waboa me nti that time mekuta gare ne bayerɛ mabrɛ me me metam bayerɛ no maa nso ɔneɛ ɔmfa ayi no koraa nka ho. Nti meduru Brescia so so a masi fam mefrɛ berɛ yi a menhu no pa na Ghanani bi so bɛtoo me hɔ a ɔse woyɛ Ghanani na mese aane na ɔse mese o meba obi hɔ nɔmba wei na mede ba ɔgyeeɛ ɔyɛɛyɛɛyɛɛ nipa no anyɛ dɛn amfa fon no Nti me ne no gyina hɔ no anea na ɛbɛ sɛ Ghana foɔ five wei a no aba no abɛ gyina gyina hɔ kakraa sɛ ɔboa sɛ ɔɔba no wayi afa ho na afei ɔmo nyinaa yi yi faa ho aa ma ne ka deɛ me dii kan hu no kane no ɛna ɔse oh masa ɛneɛ saa foro kyene kɔ Milano bio na ɔno koraa ɔɔkɔ adwuma nti ɛgyan deɛ ɔbɛtumi ayɛ ho biribiaa bio. nti ɛma ɔno nso gyaa me hɔ kɔe. Nti hɔ ara mesan adan m'ani bae. But mihuu no sɛ wɔn no ahunu ɛ, mihuu no, metenaa mu kyɛɛ kakra na mihuu sɛ nɔ, ɛm sɛ nnipa bi ayɛ wɔn bɔne bi nti efiri wɔn akoma mu sɛ wɔn hyia wɔn nua Ghanani koraa a, wɔn bɛboa no. Nti anuanom, woaba ha foforɔ a, ma w'adwene mu nte. Obi boa wo a, mɛnyɛ no bɔne, mɛmfa bɔne ntua ne so ka. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa nso bɛnya onuadɔ ama wɔn nua a na ne kurom ni a ɔno nso aba foforɔ. So ɔho? Yɛnni nokware ma yɛn ho. Nti mo a moaba afoforɔ a mo nkyɛeɛ, yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛto yɛn bo ase. Abrabɔ nyɛ mmirikatuo. Mmu obi, nyɛ w'adwene sɛ woresisi wo nua bi apɛ sika ntɛntɛntɛntɛ. Deɛ ɔbɛyɛ biara no, ɛda w'anim. Nti afotuo kakra a mede rema mo ara ne sɛ, obiara nto ne bo ase na waa Nyame mmerɛ no ɛso a, na aso. Sɛ Nyame mmerɛ no nsoe na arahye a, w'ani bɛba ahosoɔ no na woayɛ mistakes bebree. Nti afotuo kakra wei. ɛna mede bɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ. Nyame nhyira mo nyinaa. Amen Nyame mmerɛ no so a na aso. Papa yɛdase bebree sɛ wo ne yɛn akyɛ saa afutusɛm yi. Yɛnim sɛ yɛbɛyɛ ho adwuma na ɛbɛsi yɛn yie. Onua aha na yɛde mo bɛsi. Wa subscribe to Nhyira Gyina Nhyira Gyina's channel